Essalowmaleýkim hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Ýagşymysyňyz? Sagaman işläp, okap we ýaşap ýörmüsiňiz? Siziň ähli tutan işleriňizde üstünlik arzuw etmek niýeti bilen bu günki wideomyza başlaýarys. Bu günki wideomyz syýahatçylyk hakyndaky wideolaryň dowamydyr. Bu gün biz siziň bilen goňşy döwlet Özbegistana syn ederis. Şu günki wideomyzy başlamazdan öň size bir haýyşdym. Eger siz şu kanaldaky goýulýan wideolary halaýan bolsaňyz, onda gaýrat edip agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Geliň onda başlalyň.

Özbegistan Orta Aziýada ýerleşip, onuň umumy tutýan meýdany dört ýüz kyrk sekiz müň dokuz ýüz ýetmiş sekiz inedördül kilometrdir. Demirgazygynda Gazagystan, gündogarynda Gyrgyzystan, günortasynda Täjigistan we Owganystan, we günbatarynda ata Watanymyz Türkmenistan bilen serhetleşýär. Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky serhediň uzynlygy bir müň alty ýüz ýigrimi bir kilometrdir. Kontinental klimaty bolan Özbegistanda howanyň yssylygy tomus aýlarynda plýus kyrk bäş derejä we gyş aýlarynda bolsa minus sekiz, on iki derejä düşüp bilýär. Daglyk ýerlerinde gyş has sowuk bolup bilýär. Tutýan meýdanynyň üçde ikisi Gyzylgum çölünde ýerleşýär. Ondan başga-da Mürzeçöl sähralygy bardyr. Gündogarynda Týan-Şan daglarynyň Hissar aralygy ýerleşýär. Özbegistanda jemi on iki welaýat we ondan başga-da Garagazlpakystan Respublikasy we dört sany Gyrgyzystanda ýerleşýän eksklawy bardyr. Ýagny eksklaw diýmek bir ýurduň içinde ýerleşýän başga bir ýurda degişli ýer. Paýtagty Taşkent şäheri. Türki dillerde daşdan ýasalan şäher manysyny berýär. Taşkentden başga-da Samarkant, Buhara, Hywa ýaly dünýä belli taryhy şäherler hem Özbegistanda ýerleşýär. Iki müň ýigriminji ýylyň ilat sanawyna görä, Özbegistanda otuz bäş million dokuz ýüz elli bäş müň dört ýüz adam ýaşaýar. Şol ilatyň ýüzde segsen göterimi özbekler bolup, Ondan başga-da täjikler, türkmenler, gazaklar, gyrgyzlar, ruslar we başga-da birnäçe milletleriň wekilleri ýaşaýar. Ykdysadyýeti we senagaty. Özbegistan ykdysady taýdan ösüp barýan ýurtlara degişlidir. Özbegistanyň pul birliginiň ady som. Şu günki, ýagny ýigrimi üçünji noýabr iki müň ýigrimi ikinji ýylyň döwlet kursy bilen bir amerikan dollary on bir müň iki ýüz kyrk sekiz somdur. Özbegistan tebigy gaz çykaryp satmakda dünýäde on ýedinji ýerde durýar. Ondan başga-da dünýädäki uran ätiýaçlyklarynyň ýüzde dört göterimi hem Özbegistanda ýerleşýär. Altyn ätiýaçlyklary boýunça Özbegistan dünýäde dördünji, altyn önümçiligi boýunça bolsa ýedinji ýerde durýar. Ondan başga-da, Özbegistan daşary ýurtlara altyn, energiýa, dokma senagaty önümleri, gara we reňkli metallar, miweler we oba hojalyk azyk önümlerini eksport edýär. Daşary ýurtlardan bolsa Özbegistan azyk önümlerini, esasanam, un we başga birnäçe däneleri import edýär. Senagat hakynda aýtsak, häzirki wagtda Özbegistan Respublikasy Merkezi Aziýanyň iň uly awtoulag öndürijisidir. Garaşsyz Döwletler Arkalaşygy ýurtlarynyň arasynda Orsýetden soň ikinji ýerde durýar. Özbegistanda General Motors, Isuzu, Chevrolet, Rayvon ýaly ýeňil awtoulaglar, traktorlar we şol sanda-da Germaniýa bilen bilelikde MAN ýük awtoulaglary hem öndürilýär. Bilim. Özbegistanda şu ýylyň hasabyna görä jemi bir ýüz ýigrimi üç sany ýokary okuw jaýlary bolup, şonuň togsan üç sanysy döwlet ýokary okuw jaýlarydyr we ýigrimi iki sanysy bolsa hususy okuw jaýlar we sekiz sanysy daşary ýurt uniwersitetleri we olaryň bölümleridir. Daşary ýurt uniwersitetleriň arasynda Günorta Koreýanyň Bucheon, Inha, Jeonju uniwersitetleriniň bölümleri, Singapuryň Menejment uniwersitetiniň bölümi, Hindistanyň Şarda uniwersitetiniň bölümi, Lomonosow Moskwa döwlet uniwersitetiniň bölümi, Beýik Britaniýanyň Westminster uniwersitetiniň bölümi, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Webster uniwersitetiniň bölümi, we Italiýanyň Özbegistandaky Turin döwlet politehniki uniwersiteti ýerleşýär. Daşary ýurtlar bilen gatnaşyk. Şu ýokardaky daşary ýurt uniwersitetleriniň sanyndan hem görnüşi ýaly, Özbegistan ähli goňşy we beýleki ýurtlar bilen dost-doganlyk gatnaşygyny saklap gelýär. Meselem, Özbegistanyň halky goňşy döwletler bolan Gazagystana, Gyrgyzystana, Täjigistana we ondan başga-da Orsýede, Belarusa, Ukraina, Gruziýa, Ermenistana, Azerbaýjana, Türkiýä we başga-da birnäçe döwletlere wizasyz gidip gelip bilýär. Turizm. Özüniň owadan tebigaty we taryhy ýerleri bilen Özbegistan dünýäniň çar tarapyndan gelýän turistleri güler ýüz bilen garşylaýar. Zöhre Tahyr, Leýli Mejnun, Ferhat we Şirin ýaly dünýä belli klassyk eserleriň, Alyşer Nawoýy, Furkat, Abdulla Kadyry, Nadira, Hamza Hakimzade, Gafur Gulam ýaly şahyrdyr ýazyjylaryň watany Özbegistan turistlerde bu ýurda gelip görmek höwesini has hem artdyrýar. Taşkent. Ýurduň paýtagty Taşkent şäheriniň ilat sany üç milliona ýakyndyr we şäherde gezip görüljek köp ýerler bardyr. Meselem, Taşkent şäher metrosy. Sowet Soýuzy döwründe diňe köpçülikleýin transport gatnawy däl, eýsem bombadan gaçybatalga hökmünde hem gurlan metro surata düşürilmesi gadagan ýer bolupdyr. Emma şu wagt ol gadagançylyk ýatyryldy we ähli turistler we ýerli adamlar ol ýere baryp arkaýyn surata we wideo düşürip bilýärler. Ol metrodan başga-da Taşkentde Gögeldaş medresesi, Hezreti Imam ansambly, Tylla şeýh metjidi, Orsýediň Oktýabr kommunist rewolýusiýasyndan öňki patyşasy Romanowlaryň köşgi, Çarsuw bazary, Alyşer Nawaýy opera-balet teatry, Amir Temur meýdany, Brodweý seýilgähi we başga-da birnäçe şuňa meňzeş owadan ýerleri görüp bolýar. Samarkand. Özbegistanyň turistik ýerleriniň ýene-de birisi hem Samarkand şäheridir. Samarkand taryhy şäherdir. Miladyndan öňki ýedinji asyrda esaslandyrylan gadymy Afrasiýabyň döremegi bilen başlan Samarkand On dördünji, on bäşinji asyrlarda Temiriler döwründe iň möhüm ösüşe eýe bolupdyr. Dürli dillerde Tamerlan, Teýmirleň, Amir Temur, Timur ady bilen belli bolan serkerde hem Samarkant welaýatynyň Şährisabz şäherinde dogulypdyr we aradan çykansoň jaýlanan ýeri hem Samarkantda Guri Amir diýen ýerdedir. Ýagny pars dilinden terjime edilende Guri Amir diýmek Patyşanyň mazary diýen manyny berýär. Terjime hakynda gep gidende Teýmir, Teýmirleň ýa-da rusça we ýewropalylaryň tutuşy ýaly Tamerlan adyny almasynyň sebäbi ol söweşde wagty agyr ýaralanýar we şol ýaralanandan soň Tä ölýänçä aňsap ýöremeli bolýar. Şol leň diýen sözüň ýaňky leň goşulmasy aksak diýen manyny berýär. Şondan hem oňa Teýmirleň, ýagny Aksak Teýmir diýen at dakylýar. Ondan başga-da Samarkantda Esasy ýadygärliklerden Registan metjidi we medreseler, Bibi Hanum metjidi, Hezreti Hyzyr metjidi, Şahi Zinda, Ýewreý kwartaly, Ulugbegiň obserwatoriýasy we başga-da birnäçe gyzykly we täsin ýerler bardyr. Buhara Buhara hem Samarkant ýaly taryhy şäherdir. Edil Türkmenistandaky gadymy şäher bolan Merw ýaly, Buhara hem Ýüpek ýolunda ýerleşip, söwda, ylym, medeniýet we din merkezi bolup hyzmat edipdir. Taryhy döwürlerde Buhara hanlygynyň, Buhara emirliginiň we Samarkant imperiýasynyň paýtagty bolan Buhara şäheri dünýä belli yslam dinini öwrenen alym Imam Buharynyň hem doglan ýeridir. Buharada bir ýüz kyrkdan gowrak taryhy binalar we ýerler bardyr. Ýunesko Buharanyň köp sanly metjidi we medreseleri öz içine alýan taryhy merkezini Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşdy. Buharadaky hökman baryp görmeli ýerlere Kalan minarasy, Samanidleriň mawzoleýi, Miri Arab medresesi, Bahauddin Nakşbendi mawzoleýi, Çor Minor medresesi, we başgalary aýdyp bolar. Hywa Hywa Özbegistanyň demirgazyk-günbatarynda Amyderýanyň kenarynda ýerleşýän taryhy şäherdir. Arheologik maglumatlara görä, Şäher takmynan bir müň bäş ýüz ýyl ozal gurlupdyr. Bir döwürler Hywa hanlygynyň paýtagty bolan bu taryhy şäher köp taryhy wakalara şaýat bolupdyr. Ol taryhy wakalaryň şaýady bolan binalar henizem şäheriň şu günki durmuşyna syn edip durlar. Ýerli we dürli ýurtlardan gelýän turistleriň esasy baryp görýän ýerleri, Juma metjidi, Içan kala, Üç mukaddesleriň mazary, kerwensaraýlar, Kelte Minor minarasy, Pälwan Mahmudyň mawzoleýi, Daş howly, Yslam Hoja kompleksi we başgalardyr. Taryhy ýerlerden başga Özbegistanda baryp görer ýaly tebigy ýerler hem kändir. Olaryň käbirleriniň atlaryny aýtsak, meselem, Fergana jülgesi. Daglaryň içinde ýerleşen bu owadan ýer her gelen myhmanda unudylmajak ýatlama galdyrýar. Bu ýere gelen turistler diňe bir tebigy baýlyklary görüp lezzet almak bilen çäklenmän, eýsem keramiki zatlary hem ýasamagy öwrenip bilýärler. Eger siz sportuň lyža, snowboard ýaly gyşky görnüşlerini halaýan bolsaňyz, onda Özbegistan siziň üçin ýene-de baryp görmeli ýerleriň birine degişlidir. Amirsoý kurorty her ýyl dünýäniň köp ýurtlaryndan gelýän gyş sporty muşdaklarynyň bolýan ýeridir. Beýikligi bulutlardan ýokarda bolan daglarda typmak, ýerli we dünýäniň her ýerinden gelen turistlerde unudylmajak duýgulary galdyrýar. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzy hem jemleýäris. Eger siz şu wideony halan bolsaňyz, onda gaýrat edip agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň ähli tutan işleriňizde üstünlik arzuw etmek niýeti bilen, indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!